Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen, hallelujah. Wezɔ, wezɔ, wezɔ va egbe ƒe nusɔsrɔ̃ me. Eka ɖe edzi be eh, nusɔsrɔ̃ ku ɖe lãmesẽ dedienɔnɔ dɔyɔyɔ ŋutia. Ele srɔ̃m. Eye medze eme aka ɖe edzi nɔ be Mawu ƒe nya meda ale dzi o. Ɖeka dzo mía ame ɖewo míele míele viɖe aɖe kpɔm xoxo. Dɔyɔyɔa wò gome. Míesrɔ̃ nuwo do ŋgɔ be Mawu di be mía anɔ lãmesẽ me. Míesrɔ̃ nuwo do ŋgɔ be Mawu yɔ dɔ mí xoxo to eƒe kabiwo me. Menye azɔ wònɔ dɔ yɔm mí elabena elɔ̃ mí ale gbegbe. Kristo ku ɖe nye kple wò ta xe míaƒe nuwo ƒe fe. Kɔ míaƒe vevesese de ta míaƒe vevesesewo te. Ekɔ Yehowa ta vevesese aɖeke meganye wò gome o. Dɔléle aɖeke meganye wò gome o. Haleluya. Egbe nye míasrɔ̃ nu tɔxɛ aɖe ku ɖe míaƒe lãmesẽ ŋuti. Eye medzi be mía akpɔ nui Mawu gblɔ le eƒe nya me ku ɖe lãmesẽ ŋuti. Eye nya yi ke medzi be míalé ŋku ɖe egbea nye be wò numenyaa ate ŋu ahe agbe vɛ na wò alo ahe ku vɛ na wò. Wò dɔyɔyɔ, wò lãmesesẽa akpa ɖe eku ɖe wò numenya ŋuti. Ɖo mahi ewɔ nu yiwo nèsusu be ele na wò be nàwɔ gake me dɔyɔyɔ kpɔ medze ma ake ɖo mahi wò nyagbɔgblɔa mesɔ kple Mawu ƒe nuɖoanyi na dɔyɔyɔ. Mate ŋu anɔ emeʋuʋuwo wɔm yi ke nye dɔléle, gbegblẽ, eye wòagbe nanɔ lãmesẽ alo anɔ nu nyuiwo kpɔm o. Mate ŋu anɔ gbɔgblɔm be dɔléle ya, ee ɖo vɔ̃ɖi le wo ŋu kaka nyemedze kura o, mevɔ vɔ̃m nɛ ko. Ne nya mawo tɔgbi gblɔ maa, dɔléle dziwo ɖu ge. Alo gbɔgblɔ be, ee nye ƒe ƒomea mea, dɔlélea koe le wo, dɔlélea ɖo, ee ɖo vɔ̃ɖi le wo. Alo ame aɖe li ya ne wova srã wo kpɔ. Kpɔ ame ɖewo meli nenema ne wova dɔnɔ gbɔ alo wova ame ɖe dze dɔ wova dɔnɔ dɔnɔ gbɔ ge la be ee dɔlele ya ya koe wu ee ya wɔe. Dɔlele ya koe wu kosi wa. Awo ame mɔtɔ bi asi la lo elabena enya yi ne sese kple to kple yi gblɔm nele kple wo nua ele vevi ɖe ŋutɔ. Haleluya. Ele vevi ɖe ŋutɔ. Ehe lãmesẽ vena alo lãme gbegblẽ vena. Ne kpɔna le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ ta etɔ̃ kpikpi ewolia me. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ eta etɔ̃ kpikpi ewolia. Mawu nya gblɔ be ame sia ame si di be yeanɔ agbe ase vivi nɛ eye yeakpɔ ŋkeke nyuiwo la, nya vlo aɖeke megado le enu o. Megaka aʋatso hã o. Haleluya! Na ame aɖe be yeanɔ agbe eye yease vivi na agbe eye yeakpɔ ŋkeke nyuiwo la. Alo, nya kpɔ nya se ma? Ne èdi be yeanɔ agbe eye yease vivi na agbe, dɔléle mate ŋu ahe vivi vɛ na wò o. Dɔléle mate ŋu ahe wò o. Dɔléle menye ŋkeke nyui o. Ta nenye be anɔ lãmesẽ me, ya se vivi na agbe menye veve anɔ vevesese me, dɔléle kple vevesese, ŋukpe kple vlododo me oa? Biblia be ɖe, ne edzi be yease vivi na agbea, eye eye yeakpɔ ŋkeke nyuiwo la, nya vlo nalé be na wò nu, lé be na wò aɖe, lé be na wò nu. Enya vlo aɖeke megado go le wò nu me o. Meganɔ nya barabara ko gblɔm abe fefem awoo. Megawɔe o. Haleluya! Ne nya sia kple wò nɔviwo alo ke enya vlo gblɔ vivi ɖe gblɔ be megawɔe o. Egano nya enya ko gblɔm ko yakatsɔ ake ŋu ko agblɔ nya. Ohoho, eya nyateƒe ko me ee nya me nyateƒe ko megblɔ ɖi be dɔléle le ame na ame. Nya o oh, nanewo li nègblɔ nu nyateƒe ame nyateƒe nye nyateƒe le wò nukpɔkpɔ nu gake le Mawu ƒe nya nua mee nye nyateƒe o. Mawu ƒe nyae nye nyateƒea. Nyateƒea nye be ɖe woyɔ dɔ wò. Haleluya. Woɖo wò ɖi hena nyui. Woɖo wò ɖi, woɖo wò ɖi mena gbegblẽ o. Mawu meɖo wò ɖi na dziku o. Mawu meɖo wò ɖi na dziku o. Mawu ɖo wò ɖi hena nyui. Haleluya. Oo, nu ke gblɔm mele koe nye be ɖe e, eo, nɔvi, Lé be na wò nu. Lé be na wò nu. Haleluya. Eɖo ŋku dzi le Biblia me, Mateo ta enyi eye asrafo, Roma asrafo ma va Yesu gbɔ be yiƒe dɔla dɔ dze dɔ ta eva dɔyɔyɔ bia ge tso Yesu gbɔ. Yesu gblɔ ke ya va yɔ dɔ ɖevia. Ye aƒa e e so asrafoa gblɔ be, Ao, mehiã be nàva nye aƒe me o la, ewɔ ya gblɔ nyaa ko nye dɔla nakpɔ dɔyɔyɔ. Elabena ŋutsu ya gblɔ ɖe Yesu be yese gbe ɖeɖe gɔme alo enya enya ƒe ŋusẽ ayi se gɔme. enuƒo ye se gɔme. Ebe nye hã ne meɖe gbe na ame aɖe, megblɔ na ame aɖe be heyi, wòyina. Gblɔ na bubu be va. Ta mexɔe se be ne eƒo nu la eye nègblɔ nya aɖe nye dɔla akpɔ dɔyɔyɔ. Biblia gblɔ nenema. Mateo ta enyi. tso kpukpui atɔ̃ va ɖo ho etɔ míekpɔ nu ma dzɔ le afi ma ebe ne eƒo nu la nye dɔla kpɔ dɔ bibla be yesu ewɔ mo yesu ewɔ ŋku ne be a ah, xɔsea tɔgbe nyi mekpɔe kpɔ romantɔ ya lo ame yi israel tɔ gama mo mekpɔna be ame yi dzesi ma wo gake nuɖo anyi le nya ma nye kpakple hafi míexɔ kristo kɔ ha míenya be míaƒe nu ya dze nu ya no gblɔ nya eva na eme ke ne wòva zu wɔmee wɔ kristo dzi sea ɖi Leke nèsusu be wò nu wò nu ya ta wò nu ya ate ahe dɔléle vɛ na wò alo ahe agbe kple ku vɛ na wò alo ahe dɔyɔyɔ vɛ na wò? Ele gbɔwò wò ŋutɔe tsi atsia ge nui nàkɔ wò nua wɔ ta ne be yeanɔ lãmesẽ me ase vivi na agbea. Biblia be ɖe wò nu ya nàkpɔ edzi nyuie, nàƒo nu nyuie, nàlé be na wò nu kple wò aɖe. Mègagblɔ le alakpa o, mègada alakpa ɖe ame si o, eye Abosam ƒe alakpa yi wogblɔm wole hã mègaxɔe dem o, mèganɔ gblɔm o. Megale nu gblɔm o. Kpɔ dɔléle ya nyakata mɛ. Fi ko ŋlɔe ɖo nenema. Be ne etsi ewɔ bla kɔ de be tsitsi dɔ la nena be awo. Wobe natsi aƒu ga anɔ lãmesẽ me. Eke nye tsitsi dɔléle. Aleluya. Amen. Ame xɔ alafa ɖeka, Biblia be Mose xɔ alafa ɖeka bla eve kple ŋku metsi nɛ o. Ta menye kɔmpɔzri be ne nya xɔ ƒe aɖe ko ŋku natsi o. Womeŋlɔ ɖi nenema o. Aleluya. Ne èɖoe be yeaxɔe de eme nenema ŋutɔ wò ɖoɖoe ma. Elabe nanewo li ke míexɔe se yi ke ɖewo mahi eye geɖewo hã wometso Mawu ƒe nya me o gake woawɔ dɔ na wò elabe nèxɔe se. Gake ne àxɔ Mawu ƒe nya dzi hã se hã awɔ dɔ na wò eye wò wò wòava eme na wò elabena exɔe se. Eye ne xɔ kɔ wɔ wò agbe ƒe atizɔti ne xɔe se kɔ la, ye dɔ wɔ ge na wò ye ava eme na wò hã. Haleluya! Ta medze be nànyae be wò nyaa, ele vevi ɖe ŋutɔ. Enya yi nègblɔa, ele vevi ɖe ŋutɔ. Le kpɔɖeŋu me, Martha na kpɔɖeŋu ɖeka. Enya yiwo míegblɔna ele vevi ɖe lo. Ame yiwo yɔna be wo ɖokuiwo be wonye srɔ̃, ame yiwo míekpɔna be woɖe wo nɔewoa, enya wokɔ ɖena wo nɔewo. Eye enya, enya tso ahiãdzidzi me ʋu ɖo srɔ̃ɖeɖe me, enyagbɔgblɔ hã le eme. In fact, le nyateƒe mea, ne wo wova srɔ̃ɖe ge le tsɔtsixɔ mee o, dzilawo gbɔ woyi le aƒeme o, Nu ɖekae le vevi ɖe na be srɔ̃ɖeɖea anye srɔ̃ɖeɖea de bliboa ye nye nya yi gblɔ ge srɔ̃ɖelawo le. Ne nyɔnua e ŋutsua va wo nyɔnua yɔ ge abiae be a asime si kple eƒe ƒometɔwo va wokɔ aha yewo va abe dzesi be yewoaɖe o. Míxɔe alo mígaxɔe o, ne nyɔnua nya gblɔ be ao, ao migaxɔ kua vɔ, case closed, enya kpã, srɔ̃ɖeɖea kpã. Ne wogblɔ be ee, esrɔ̃ɖeɖea va dzi, wogabia gake, wògblɔ be ee, tsɔtsixɔ me. Amewo ate ŋu anɔ anyi gli, amegãmegã woanɔ anyi, woazã ŋuwo, esrɔ̃ɖeŋua, woatɔe tso yevukplotsi. Gake ne ɖeka va do ɖe afi ma gblɔ be, wobe ɖe nèkɔ ŋutsu abe nèxɔ ŋutsu alo nyɔnu ya abe srɔ̃wò enea, ye nègblɔ be ao ko evɔ enya akpa. Awu ma wonɔ ƒle, eŋugã ma, enu yiwo katã woɖa, viɖe aɖeke mele wo me o. Enya ma nyagbɔgblɔ kpui ma, ee melɔ̃, ao nyemelɔ̃ yi nye srɔ̃ɖeɖea, susɔewo katã ee dzradzraɖo koe. Ate ŋu aɖe susɔsrɔ̃ na srɔ̃ɖeɖe ƒe blaeve gake ɣemaɣi me, ee melɔ̃, ao nyemelɔ̃ ye nye srɔ̃ɖeɖea. Medi be nàkpɔ ɖa be enu gã ya enye srɔ̃ɖeɖea. Ɣeyiɣi kpui ma, ya koe trɔna nu sia nu. Ee, melɔ̃. Yetrɔ nu sia nu. Ao, nyemelɔ̃. Yetrɔ nu sia nu. Medi be nànyɔe be ɖe wò nya yiwo nègblɔ ate ŋu ahe wò, ate ŋu atrɔ wò nɔnɔme vevietɔ, wò, wò, wò anyinɔnɔ kple wò lãmesẽ. Ta ne wò lãme gblẽa, medi be nànyɔe be àte ŋu aƒo nu eye dɔyɔyɔ agre wò ŋutɔ wò lãme. Míesrɔ̃ va yi be mega va nɔ koko ƒom na ƒom na Mawu na avi fam na Mawu. Mawue va yɔ dɔ mlɔ hum, va yɔ dɔ mlɔ hum, ao Yehowa ye hum, yɔ dɔ mlɔ hum. Ne xe ma katã wɔ me dɔ yɔ kɔ elabena yɔ dɔ xoxotɔ koe nye be naƒoe se eye naʋu eme. Haleluya. Nu ka tae enya gbɔgblɔ le vevi ɖe ɖo? Medzi be míalé ŋku ɖe nane ŋuti. Míakpɔ nu ta nya gbɔgblɔ le vevi ɖe. Medzi be nàda dze dzesie be xexea katã mea Nu sia nu le xexea me nèkpɔkpɔ ma, Mawu wɔe to nya me, ewɔ amegbetɔ ŋutɔ hã Mawu wɔ to nya me. Eya tae enya gbɔgblɔa ye ɖuna nuwo katã dzi alo ye ŋumeŋlɔ be econtrol na nuwo, e influence na nuwo katã. Yohanes eta gbãtɔ, Yohanes ƒe agbalẽ ta gbãtɔ, kplikpli gbãtɔ be le gɔmedzedzea me la, nya la li, nya la li kple Mawu, nya lae nye Mawu. Wowɔ nuwo katã to eya ma me. Naneke meli ke wowɔ ke womewɔ to nya la dzi o. Ènya alo? Hebritɔwo ƒe agbalẽ tagbãtɔ kpukpui etɔ̃lia, ebe ɖe, Xexeame katã godo li eye Mawu li ɖe te to eƒe nya ƒe ŋusẽ me. God is holding the world in place by the power of the word, of his word. Hello? Mawu ƒe nya ɖo ŋku dzi Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ. Biblia ƒe gɔmedzedze, Mawu gblɔ be, keke eye Mawu gblɔ be kekeli nedo eye kekeli do. Mawu gblɔ be atsiwo notso anyigba me. Mawu gblɔ be elã nodo go tso tɔ me. Eye Mawu gblɔ be mina míawɔ ame ɖe mía ŋutɔ míaƒe nɔnɔme nu. Kpɔ ɖa be nànyae be Mawu wɔ ame kple nyagba, eƒe nya, gbɔgbɔgba, Hafi va me ame, Biblia lé ɖe ta etɔ̃lia Mose ƒe agbalẽ mea, hafi wòwɔ am, wòwɔ anyikɔ, eye gbɔgbɔ yi wòwɔa wòkɔe de eme. Ta wòa mee nya ya sema, gbɔgbɔe nènye, nèdo ŋutilã. Ta nya yi nègblɔna ahea gbe alo ku vena. Ta bena àse vivi na agbea, ele wò nu me. Ne dɔyɔyɔ, zɔzɔ ge dɔyɔyɔ mea, ele wò nu me. Ele wò aɖe dzi. Ne gbe be enya gbegblẽ kɔ nɔ gbɔgblɔm, axɔe se be o oh, dɔléla wie ge, ao de ao dɔléla ke ya, eƒome ye ma va wu ƒomea vɔa, ee ewu ge na vo. Ele bena wò ŋutɔ gblẽ, wò ŋutɔ bia, ava me na wò le wò xɔse nu. Nui ti enyae nègblɔna. Eɖi fia kɔtɛ nu yi dzi ne xɔse. Nu yi dzi ne xɔsea, edzedzem le wò nyagbɔgblɔ me. Ta wò nyagbɔgblɔ le vevi ɖe. Yesu gblɔ le Mateo ta wuieve, kpikpi blaetɔ̃ vo ade va ɖo blaetɔ̃ vo adrelia be ɖe enya yaka nya sia nya yaka nya do le ŋlɔ akɔnta na ge ɖe ta. Efetu ge ɖe ta. Eye be wò numenyawo kɔ drɔ ʋɔnu o. Woatso afia na wò loo alo woabu fɔ wò. Ne míeyi ɖe kɔta alo yi ɖe jɔji gbɔ le kɔta, ʋɔnudɔdrɔ̃a wonye tuwo kpɔ nana ame dzi le ʋɔnudrɔ̃ƒe. Enya ko ʋɔnudrɔ̃la gblɔna be wotso nya ma kple me be tɔwò dzɔ evɔ enya wògblɔ evɔ ame sia ame koe de eme. Enya gbɔgblɔ ma ye nya ye ye ye ye he eme tso nu va. Te medzi be nànya be ate ŋu aƒo nu na wò ŋutilã. ŋutilã nakpɔ dɔ yome. Dzi ne xexlẽ Mawu nya kpukpui ɖeka le lododo, lododo ta wuienyi, kpukpui bla vovo ɖekɛlia me. Lododo ta wuienyi, kpukpui bla vovo ɖekɛlia, ebe ɖe ku kple agbe le aɖe si me. Ame si nya nuƒoƒo la aɖu eme tso eku kple agbe ele aɖe ƒe asi me. Eku kple agbe ele aɖe ƒe asi me. Ame aɖewo wu wo ɖokuiwo le woƒe nyagbɔgblɔ me. Ewɔ ame kuku ge, ewɔ ame kuku ge, ewɔ ame kuku ge eye wole dɔléle ya wum ewu ŋgɔ wo elabena ya ŋutɔ wu eɖokui. Dɔléle ya wui ge, negblɔ ya kowu ge gake nefɔ ŋdi. eye ne ke ne ƒo nu nyuie ade dzi o. Medze be maɖo af mafia afɔɖoƒe le le le nya ŋuti. Medze be nàɖoe kplikpagbã afɔɖoɖe gbãtɔ enye be nàɖoe kplikpaa be ɖe yemenu ƒo koko basabasabasa nɔ nya ko gblɔm yakatsyɔe ao be yeagblɔ hɛ yeagblɔ kemɛ yeagblɔ hɛ yeagblɔ kemɛ ao. Ok hafi mafia wò afɔɖoƒe maa, medze be manɔ mɔnye kpɔtɔ ɖe nàŋlɔ wo da ɖi nàva xlẽ. Mawunya kpukpuiwo. Lododo ta wuiatɔ̃ kpukpui ene. Lododo ta wuiatɔ̃ kpukpui ene. Lododo ta wuietɔ̃ kpukpui etɔ̃. Lododo ta wuietɔ̃ kpukpui etɔ̃. Lododo ta blaevo ɖekɛ kpukpui blaevo ɖekɛlia. Kpukpui blaevo etɔ̃lia. Lododo ta blaevo ɖekɛ kpukpui blaevo etɔ̃. Efesotɔwo ta ene kpukpui blaevo asieke. Efesotɔwo tãme kpli blavuasieke, lododo ta wuiade kpli blavuvo enelia, lododo ta wuiade kpli blavuvo enelia, Yakobo ta etɔ̃ kpli bla eh, kpli atɔ̃lia, Yakobo ta etɔ̃ kpli atɔ̃lia. Mi ɖoku Yakobo ƒe nyagbɔgblɔ dze Yakobo be ɖe tɔdziʋu gã leke ke wololo hã Nui le gɔme tro na ɖokui le vie ɖe. Eye no nya tru katia trɔ tɔdzi wo ya fia ɖe. Ebe nana mia ba de le ma. Ave gã edzo via ɖe ko fi dze na gɔme ko fia va kata. Ebe nana ma wa de le ma. Ta wa de a na ko yo dɔrɔ kyo. Dui klikpa be ya ko nui. Dui klikpa be ya ko nui. Evelia, nàɖoe kplikpaa be ɖe gbe sia gbe gbe yeadzi ɣeyiɣi aɖe, elanyɔ fɔŋli o, elanye ŋudɔ o, elanye fiẽ nyui o, vevitɔ ne wò lãme gblẽ fifi le ne, ne, ne nyae sem a, ɖoe kplikpaa be yeaɖoe. Ekɔ ye o, e, ali ye o, nu dɔléle ƒomevi ɖe sia ɖe woyɔ ɖe ŋutiwòa, medzi be nànyae be ɖe wo katã woate ŋu adzo le wò ŋutilã me ne wò azãwo wò agble elabena ne kuku ɖem na mawu ne va yɔ dɔ mawu medɔ yɔ go mawu ya yɔ dɔ wo edze be ne ma sasɔsrɔ̃ ma nàva se hena mawu yɔ dɔ wo tɔ koe nye be naxɔe se naʋu eme naxɔe se naʋu eme ta ɖoe kple be gbe sia gbe yeadzi ɣeyiɣi miniti eve miniti blaetɔ̃ miniti atɔ̃ Anɔ me ʋum le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mehaya, kabie woyɔ dɔm? Enye la, Mawu ƒe vie menye, ta dɔléle mekpɔ ŋusẽ ɖe nye ŋutilã me o. Le Yesu ƒe ŋkɔ me, Mawu ɖoe be manɔ lãmesẽ me, eya ta mele lãmesẽ me, le ŋudi, le ŋudɔ, le fiẽɣi, matsi, aƒu ga, dɔléle mele eme o, le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ne nye ƒewo le dzidzim ɖe edzi la, nenema kee nye lãmesẽ anɔ dzidzim ɖe edzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Nenema medze be nànɔ gblɔmee ma. Ne gbe sia gbe nàdi ɣeyiɣi nanɔ gblɔm mehaya le yesu ƒe ŋkɔ me mele lãmesẽ me le yesu ƒe ŋkɔ me nye lãmesẽ le yesu ƒe ŋkɔ me dɔléle meɖu dzinye o dɔléle aɖeke maɖu dzinye o le yesu ƒe ŋkɔ me elabena mawu ƒe vie menye kristo yɔ dɔ kristo ƒe kabiwo me mekpɔ dɔyɔyɔ le le yesu ƒe ŋkɔ me o dɔléle aɖeke mekpɔ ŋusẽ ɖe dzinye o medi be nanɔ me ʋum nenema megagblɔ be o oh, mɔku vɔ la Awu, ne hemawɔ ma, eku ge. Tame dze be nanye be wòagbea ele wò nu me. Nya ka gblɔ nèle ku ɖe wò dɔyɔyɔ, wò lãme ŋuti, sesẽ ŋuti. Ne gblɔ dɔla la, dɔla la vava nenɔ. Ne ƒo nu dɔyɔyɔa, dɔyɔyɔ anye wò gome. Haleluya. Ne egblɔ dɔyɔyɔa, dɔyɔyɔa va nɔ. Ne ƒo nu dɔlele, dɔlele ava nɔ. Medze be nanyae be wòagbea kple wò ŋutɔ wòase la, Mawu wɔe nenema. Ne nusɔsrɔ̃ ya ekpɔ viɖe le eme, medze be nàmɛ kple ame aɖe eye mègaŋlɔ be na like ye like ye press like a na subscribe eye nàmɛ kple ame aɖe be nase dɔléle menye Kristotɔ ƒe gome o. Tagbanusɔsrɔ̃e nye be wò nua ahe dɔyɔyɔ vɛ nɔ alo ahe ku vɛ nɔ. Ta le gbɔ Mawu egblɔ katã ɖe asiwò me. Mawu nave ŋuwò. Mado gbe ɖa kple afi mía dzo. Fofo Ŋusẽtɔ, wò dɔla ya le asiwò me. Medo gbe ɖa be wòazɔ abe nunyala ene, elabena wò nya gblɔ be enunyala ƒe nya ehea dɔyɔyɔ vɛ, ke bometsila ƒe nya egblẽa nu. Akpɔnɔ be wò dɔyɔyɔ ƒe asi le dɔ wɔm le wò dɔla ƒe agbe me eye nya yewo woagblɔ ahe dɔyɔyɔ ava na eyama le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Heyi nayɔ dɔa mo, gatsri wo dzi. Biblia be nayi nagblɔ mawo nya, nayɔ dɔa mo, na, na, na, na, nanya gbɔgbɔ vɔwo do go, wò dɔdasie. Mawu nayra wò. Amen.